Mijo, Brazia, ah, nke me.
Anya foto ti kele gakpo bia le yin dia dudu ala ka. Mm, o va, me ko jo ti be agble o dere. Eblia o pa, e ka ta ya. E o mi dudu manya o ve ko so ya le si be ma ko de ngme. Ko ko nam de.

menye magma tame yɔ mi ɖo fifi eyi ŋua keke ŋko za dodo ee ta medzɔe ma akɔ ɖo ŋkume no nyakpɔ be leke mi wɔ ge fifia game gali o woƒe suku ƒe nyawoa ŋutɔ nya be fia fia mi va le anyigba ne ga ete nyi ɖe kɔ mo tame di be emɔ katsi do ne wɔhawo ƒe tsɔ me wɔnu no
Ama, ŋutɔ ya nya be fifia dugã me kɔnu nyuie ɖe sia ɖe le. Ta nyea la, edɔ ɖe sia ɖe yi ke menya kpɔ Ikɔ anya sɔ alɔnu nam kɔa, mele wɔ ge. Mawɔe. Ŋutɔ be dɔ ɖeke mekpena alɔnu nam o. Ta dɔ ɖe sia ɖe mate ŋu awɔe faa. Ya nye mefɔna ɖe ŋu o. Ale wòɖe na gbe kɔa. O, ma, o. Ya nye mefɔna ɖe ŋu kura o. Ke.
Papa. Atɔ.
Ne anyi nenema ɖe. Mi, mi, mi dina ne miawɔ ne funu adzo yi dugame.

alea wogblɔe ɖi nye dɔmedzoe ma ʋli kplɔ dukɔ ma gblɔm wole fia e nɔviwo ma ema egbɔ e Easter dzi gbe ma gbe ne be le nu ya ɖi. Besa. Ee. Ah, nyatɔ vɔlu besa. Anya ne besa gbɔ ala wo nu ya aka ɖe me ɖi. Nyatɔ akpe ɖe wo ŋu hafi. Besa mega se ŋkɔ kpɔ. Mega yɔ ha kpɔ fia ade fɔ vɔ yina fɔ tɔ fia. Kaka ɖe ale mi gblɔ fɔ anyo gbadzagbagba dzi fɔ na baba yue.

Ah, ok, mi na fiti na fia sa ɖe. Meli ma. Eh, ok. Agbe me nyawo zuku le. Amagã ka jɔ la fia? Nye me gblɔ amagã ka dzi ƒe le va nya ƒe me. Akpe na dzi me le.
Akpe na dzi na nka. Akpe na tɔ vevia lo na vevie.
Anye me gblɔ no mo ne ka va ƒe ama so. nye me ewo ha tso hiã hiã ƒometɔ yewo tɔgbe dze le nye aƒeme o. Ewo kokloklo memlɔ la vevi ewo nava do egbɔnye etɔgbe etɔgbe be xɔ ye wotu kokloklo me wɔ blema yi dzi ko matɔ ale va se ɖe egbea. Ne nye tɔwo edo ŋgbe neva aƒenye me nava ɖe evinyea ne miava kpɔ ɖuɖu le gbɔnyea mele dzo o. Do go le nye aƒeme nadzo fifi lae nye medzi nu yiwo tɔgbe le nye aƒeme o. Eseme na mee.

Ɖe aƒeme yi mea mele be mava kpɔ eviwò ŋutsuvitɔa? Nàde se nɛ be evi eva vinye dzi, nyemedi o kurakurakura o, nyemedi be makpɔe le nye ƒome me o. Le esemee, ee, ehiãtɔ kple gatɔ meɖuna nu le agba ɖeka me o. Eme sẽ na amee. Ta ne nye wòe dɔ viwòa be neva, ne wòva dzi ga le nye aƒeme kɔ vɛ na eya, menye nye aƒeme ye o. Koklukpɔ ma me mielea, miete gbenɔ vinye aɖeke ɖeɖe go. Ta mava de se nɔ na agblɔe ne viwoa. Vɔ ne megblɔe ne viwoa, eye ne viwoa gava nye aƒeme, ye yi afɔ ɖeka megale esi o alo abɔ ɖeka mele eŋu o la, lanya be nyee wɔe. Ta meva gblɔe nɔ. Esie. Ta koklukpɔ ma me nela. Ta enya ma ta dza ko nègbɔna ve gbɔnye ɖo. Mava yi tae.
Aƒenyo agbe kea dzi nèlea? Gbã ma na nànya be ame aɖeke menɔ ƒeƒe vɔ ganɔ ŋɔnye mo. Ah! Ye ame aɖeke menɔna zaŋfue me ɖena zaŋfue o. Ah! Woƒe gae nèxɔ nèkpɔa, mekɔe kɔ kpɔ dzinye o. Nye kple vinyo mímeva gbɔ lé agba ɖe asi be míava ɖu nu le gbɔwò. Hmm? Ta ne èkpɔ ga, èkpɔ ga na ƒomeawo. Mègakɔ woƒe ga nakɔ ɖe woƒe adegbeƒowo na mo. Ye ma Ne ye ta gbɔna va nye aƒe aƒeme ɖoa, Edzo megagblɔ na ɖo afɔ ƒe mɔnu. Eme kɔ nɔ. Ale le la. Ale le. Ega. Menye ŋu nukura ma tɔ ɖe ŋu. Ega ke nye gaƒo mɔmɔdi ƒoɖi mɔ mi kpɔ le mia bɛ ƒo ma ma. Mi ma dzi gaƒo ƒoɖi mɔ ta. Gaƒo. Eta mi le mia bɛ koklo kpo ma ɖo. Ma gblɔ no tso gbadzi bɛ ɖe. Adze ga mi mi xɔ nɛ. Ta ye mi mi xɔe. Ye mi le egbɔ kpo ma. Mi mi xɔ mi atɔa. Mi ko le koklo kpo ma. Koklo kpo ha kpo nɔ gele.
Koklo kpo ha kpo nɔ. Ita ne le ne ne ma ɖo.

míakplɔ ŋutsu gã aɖe. Ɖevi ma bia wò be ele sure be yeaɖe mɔ. Aƒe me dada mele afi ma. Wotɔ nya be enye se wo. Ale mɔlɔ wa. Mate da se ŋu gbe ɖe. Ele sure. O nu ɖe sia le dze mɔ ne mate wɔ. Eta me bia wò se be nu ke le dze mɔ ne. Lana manya. Lɔlɔ yi mɔtsɔ nɔ wa. Nenye se ne wo menye be la nɔ. Ta nu ɖe sia ɖe mate wa do wa. Awɛ na. Ta mega feel free. Lagblẽa le sia le nu le dzi eme wɔnɛ lagblẽa. Elesio.
Mele sɔ nɔ mɔ yi metsɔ nɔ wa. Metsɔ na ame ɖeke ko. Melɔ paa ena menya le me. Ta feel free lagblẽa le sia le me. Maɖe ɖeɖe ya menya ɖeke. Nu ke le dzi eme wɔnɛ. Elesio. Ŋutɔ nya ŋu yi de.
Cause aƒea me tsoa.

Ele sure be lɔ tso ƒe ʋe be ya tɔ ma. Ke na tso ta tso me. Ebe ɖe melɔ̃ ya.
Eh, ne ele ɖo fia, ya ko kala na tso. Mawa wo kala adzi ma no. Wɔnya wo nya ɖe ke na wo melɔ̃. Le ku mo. Agbe mo. Wo ko nye ƒe lɔ̃. Ne megbe wa. Melɔ̃ fa be enu nyo kata ɖe gblẽ. Ta.

Agbana ya yɔ wa. Amaka wɛrɛ kuma gbana he. Hello.
Yes, nye dzi. Mefɔ hã fɔ.
Oh, mi le dzi lo.
Me miss wo lo. Oh, hmm, na ɖe me be magblɔ nɔ fifi la ye lo. Hmm, kuma. Va ƒo fofo kple nɔviwo le aƒeme. Nɔviwo gɔ̃ hã le tsi o. Eva ƒo fofo kple nɔviwo le aƒeme. Nɔviwo gɔ̃ hã le kɔndzi lɔ. Fifi la ye da bio. Akpɛnɛ wɛ me be me gbɔna me gbɔna kɔfi adzi fifi la me gbɔna me gbɔna sia. Awo awo me awo me be me me gbɔna me gbɔna. Wɛ me gbɔna fifi la.

Ebe kuma vi aɖe hã. Kuma vi. Ekuma. Kuma. Ɛhɛn. Tavia be la, enuwo fi ya wonya ʋu nɔ ke gavi ya ɖo asiwo ta. Eto to gbɔ do fu nɔvi nye. He tɔ nye be agblɔa, ne fue. Fo nɔvi hã kpe ɖe edzi alo. Ewo kura ese wo wole tso le bla dɔ ɖo wole edu ga gbɔ. Susu ɖe ke bla dɔ ya wo. Enye gbɔ, enye nyama gbɔ la.
Enye nyama gbɔ la. Enye nyama gbɔ la. Eh.

Make make ma gba ɖe a. O papa akudzo.
Papa. So that girl. Mi jagbagba ko. Mi dasi le ɛ ɛ ɛ mi awu. O jagbagba ko. Gba mi. Vuka le dzi ko mi ma tɔ yɔ ma gbɔna mu a mama.

Fia me, egafia ƒo ŋutsuvi ma ɖe akɔ na fia. He, ɖevia nya dzim nam lo. Mele kae me hle fia, togbɔ be nya be medzi na ŋu gbegblẽ ame dzɔdzɔe wònye la abe dada ne. Efia wòle be wònye na le dua me hafi gake lɔ, dua me tɔ lé fu ɖevia. Gake ɖevia gadzo le dugã me gava, ao wo gava wui nam o lo. Ne menya, menana ge wòava o, megblɔe hã nam o. Leke ye wɔ ge mele afia? Ne menyo.

Gbɔnyebɔ kɔkɔe. Enya ɖe mekɔ vɛ nɔ tɔgbe. Ne meɖui ama seli ta seli be mava ame ɖeke va ƒe me ava ƒo nɔviwo ƒo adzo le gbɔ. Nenema ye. Ɛ ŋtsi me va gbɔ. Ok. Ɛ mele aƒeme fia ko nye menya nu yi dzɔ ko avu dzi me vi woyɔna be kudzo ko va gbɔnye ko gidigidigidi medo tsa ye ateƒe ɖe ko gidigidigidi ko. xlã ɖo kokɔ kpokpoku tai tai kuku tana e eh, o oh, wometi gama kura kaka ma vavɔ awɔ yanga kpɔ ame ɖeke o ɖi o oh, wome va yi kuku du va yi kɔŋtsi kpatakpatakpatakpata wova kpɔ gbɔna ta le kɔ fia fia oh, mele yi ele nye sumɛ ale gbeta eme dze me va ɖenya ale nua wɔ tame dze me va ɖenya neni ne ese yi le dua me wakɔ kui nyatseƒe edzi kumɔ zɔ wa gbɔ ɖo Okele ne kude kunya taya o. Ewu kle ŋu. Enya ma tɔ wòle le tɔgbi tɛnke kple eku sese. Eku sese hã le egbɔ ta madɔ ma ɖo ɖi. Kena le wònye ɖe nyatrɔ yɔ ena va. ok tɔ tɔgbe akpɔnɔ kakakakaka ta megba bia mɔ yo ok yo tɔgbe yo mɔsi.
Tawo le bia mi. Ayame ƒe me ʋu kɔ aƒu ʋu agbe tamia. Enyoa.

Megbe alea nye tsi megbe ŋunyɔ eƒo du dzi nam ŋutɔ. Eme le aƒeme fia tɔgbi gabutuwo vi ɖeka ko nya vɛ na. Ko nya ɖe vɛ na nyɔ xlɔ nya ɖe kpa. Eke mi wɔna le mia ko kpo ya dzi o. Yo kɔ wa kɔ tu mi. Nye tɔ me ko nua tsi ka to ko nye. Agble mi na kura ko me trɔ. Make Mede ta ɖe mia dzi be miava mia lé nye akpɔ. Adzɔ dzi nam be miege ɖe dzinye. Yo,
akpe, akpe. Ah. Ebi tege, tege tɔ. Esegbe, esegbe.
Yo, leke wòdzɔ. Nye ŋutɔ ke gase ge. Yo, eh, kabutuvi ava gbɔnye. Be Avu dzi ƒe vi yi ke nye fowo ƒe vi
alo eda ɖo ŋu ɖe. Ewɔ hlɔdonu ewɔ hlɔdonu papapapa. Fonye ƒe vi ma gblɔm ne le. Nye tɔ ɖe vi ma. Tɔgbi
efuwo se. Enyaa ɖi fu ale gbegbe. Eƒo enu yiwo vi kakakaka gbe ta nɛ ƒu kple ta nɛ. Nya ke gblɔ bia la. Wòtsi eh, eŋu me kura. Ame va ame ŋu kpe va yi kɔdzi. Nyemekpɔ teƒe o loo gake ale ɖevia ƒo nyi fa mea la, ao, nye nye nya nya kpɔkpɔe ya dzia míelɔ̃na. Tatame yɔ mi be eh, míadɔ ame aɖewo ɖe

alɔ le gbɔnye yi. Kpɔ be ɖevi ma yɔm wo le fia ewu nu hã ɖe kpɔ. Ewu ɖe kpɔ hafi le afia ne m]e gbesi ke fia gba ŋgɔ. Ŋku de xɔ nam. Tɔgbi ŋuse.

Ɖe gabia bɔ. Yoo. Yema. Kpeno. Kpeno be me yɔ ne va lo da.
Yiga o ni ɔgɛ. Me yɛ via kpɔ ge. Alo nye kɔ mi godo ge ɖe. Yoo. Tɔ.
Etsɔ ɖe kape lo. O me gavon.
Tati me gbe we.
Me gavon la.
De via nye tɔ vi nye. Me we nyo ha me to he gene. Yema. Tɔ.
Obo yira nye.
Ebi te ge ma te pa. Ma ke fi kpɔ.

Bela. N'edzi. Ao. Ave ɖe eh, susu kakakakaka. Wodzidze ma le. Mabena ɖe. Eh.
Ɔ ne mekpɔ ale le kea ɖe nye ƒe dzi ko. Ne menya le gblɔ ge. Megavɔn o la.
Me megavɔn o la. Hɛ. Megavɔn kura o. Hmm. O ke ɖe nu ka ne da ya?
Mekɔna ɖe kɔɖo dzi dzi mekɔ dzi. Ɛɛ. Ok, ke yina akpɔra bele ko le ha ɖe na dzi ɖe na ŋutɔ nya be. Mm, awu va la. Be gava ɖe ɛ. Benea, benea. Ka yɛrɛ va. Awa kpele fine. Eh. Lo. Mana ya ba me gan. Akpɛ mɔ vɔ wa. Ɔ nye dzi me gbana. Nufiare kɔ me gbana. Awo. Eya me nye fi yo la. Me nye fi yo la. nya be ne nyam ɖaɖa lolo enya ne ya ne dana me gbegbe ɖe ya gavɔ kɔ ne nye gava ɖe ne nye gava ɖe mebe exɔ ya kura tɔ tu me nye na ɖeke mɔ ɖe Matu, atu ɖe edzi, atu ɖe edzi, atu ɖe edzi kaka etɔ tɔ kura mewu nu o ɖe. Wotɔ ɖe ɛ, tsi le ƒele tame nɔ ge. Ƒele nɔ woava nɔ yiyi. O, ya etɔ va ƒe kura melolo ɖe. Gabon. Ke nye dzi, ne woƒe gaba, ka wɔ ge nèle na ame? Wontɔ a mebe xɔ kura ne mebe woƒe ne ɖoko ɖoko ma yi ɖe bank agblɔ be bank apete la tɔwoe ame ɖeke mega va xɔ ga ɖeke le fuma kura o. Wotɔ ye ga ɖe sia ɖe. Wow. Ɛɛ.

Bebe ɖe o beta me lɔ ƒe nya gbɔ. Be ya be me be ya be me gbɔna do go ke. Eto ko ɖevi ka o yi agba. Oh, ezo mɔ lo.
Ezo mɔ a. Ta ke gbe je be ma na ya ba me ka ene. Oh. Ma ma ma du la. Oh, wow.
Hmm.
Eti. Hmm. Am. Hmm.

Um, etɔ wa nuɖuɖu mele esi ta. Kpena kpena kpena kaba kaba.
Papa.
Ne be kabia. Fi ke ne kpɔ ŋu ya le. Kpene wo ŋutɔ le le ŋu ƒle ɖaɖa ma ƒe ya me. Papa me ɖe kpɔ.
Ke ŋu ya nyame ƒle da ɖe be mia anɔ ɖaɖa vivivia. Ye ne va kɔ na ehiatɔ ya wo be ne ɖua. Papa me ɖe kpɔ ne pa hiã. Hey! Papa.

etsɔ ƒe teƒe ɖe ee gana ni me be mi mɔ dze ge o oh, ma ma lili akpa papa re papa agbɔna ma da tse ɛ eh, wa
me gbɔna ɛɛ eh, ma trɔ yɔ me gbɔ esia me gbɔna ma yɔ me ah fu ɛ eh, fujo ɖe fujo va va va va va va.
Gbé agalɔ ya da kpe mlo. Ah, agbɔva. Gbɔ. Nɔmi.
Pa.
Ah, kujo. Pa.
Maka ŋtsi ka bɛ dzi gele le gbɔdɔ me. Ah, di gele ke hã papa ŋtɔ ya me di la gele ame ɖeke wo le. Me bɛ wo dzre kple ame ɖeke alo bɛ fu ame ɖeke be vi o. O papa awo awo.
Ke ma wo na ɖeke ame ɖeke be nyɔnu nyɔnu ekplɔ nyɔnuvi ɖeke hã wo nanɔ ame ɖeke ɖe ŋtsi o. Awo ɖe papa ŋutɔ nya be akpe ne koe nye srɔ̃ nye ɖe ta nyɔnuvi ɖeke. Kudzo mi te me nya bia mo ɖo ame dɔdɔ va be bokodzo koe ya. Wo be tsɔn di kenya ga andre enye ma kplɔ va ame tsitsiwo gbɔ. Ame tsitsiwo dɔ me ɖo ɖa be tsɔn di kenya ga andre ma kplɔ kɔ va nye kpakplu va fɔ ɖeka. Tɔ nye ɖeka tɔ ɖeka mi va ame tsitsiwo gbɔ etsɔ ma kplɔ ɖe asi. Agɔe ne dzea, eta mabia fi ne meɖo fem manya le me na ŋkɔ ƒo ge. O papa vɔ vɔe la.
Ha? O vɔe la. Tama kala di be ma o dzre kla ma ɖe ko. O. Ma be kwa ma ɖe ka fe nane ko. O papa o fe no fofo. Ma nye be fofo ma lo. Edua me mi la, anya be mi mi ma nye na mi o chi na tro. Mi ape mi ma chi na chi tro. Ne mi zon vai na ha mi ape ŋdɔ me ve. Ta nye me dzi be Woalé míaƒe nya ɖe ŋu akɔ nɔ yiyim nɛ o. Eya ta mewɔ bia nyuie ne be ewɔ nane ɖe ame ɖe ŋutia, ne mayi mava kpɔ nya ma gbɔ hafi mayi ge ɖe ame tsitsiwo dzi. Eya ta me nya biam wò ɖo. Gblɔ nyateƒe nam fiya be manya nu yi wɔ ge mele. Papa ɖe asi nya ma ŋu. Megblɔ be nye mewɔ nane ɖeke le gbɔa me o. Ah, mewɔ nane ɖeke le gbɔa me la papa. Ah, Eka ɖe edzi be mewɔ nane kɔ. Mewɔ nane kɔ papa dɔ. Wona mi be do ɖe ame tsitsiwo gbɔ kɔa,

Wɔ nu vevie kpo. Mi kpɔ nyi mia fumia mi kpɔ nyi ɖe ŋunye. Eme kɔ ne mia. Le kpɔ na fi ɖe. Si kpɔ dia. Kuma ma kpe le ŋuti nyo. Kuma kpe le mia wele ke mo. Kuma kuma. Kuma nye fe brada nya gblɔ mi le lo.

Be nu ɖeka dzɔ ye be egbe vi wo game gaƒo egbe se mo. Ah. Ade gbe ko wo kɔ ɖe. Ga kpɔ mo le.
Wo nyɔnu ya mo ne ba wo tɔ lo lo wo tɔ. Ka goro tɔ. Goro tɔ ami tɔ goro ma ma cha. Tɔ vi ko ko nya tɔ ha. Ah, nya tɔ ri ne te chok ma ni na ma. Ne te chok ma ni na mo. Etsɔ ma ni a wo be na xe faisi di se bia nya xe na wa. Ne cha o nya. Ba de ba de

Anye be nye ŋkeke etɔ̃ mia kpɔtɔ kple vinye be ame tsitsiwo dɔ be mia ame tsitsiwo dɔ ame ɖe ɖe be yi ne kplɔ mia via ve. Ke tɔ trɔ gbɔ mia kpɔtɔ ko trɔ gbɔ ne wo dzi vinyea dzi da ɖi. Kpɔ leke ŋke dzɔ afi wo abe fifia vi ɖewo atame na yi ta yi mete tɔtɔ ga gbe nyuie ɖe kpɔ le be ya va dzi ga gbɔ. va se ɖe fifia ye hã megbɔ o. Egbe yeƒe xɔlɔ̃ tso dugã me va eye wòbe makplɔ mi vɛ, makplɔ ye va mia gbɔ. Ne alee wònyea, enye esi loo. Yeƒe afɔdzi koe míele loo.
Ee, akpɔ nyateƒe. Ava be nya va ɖo mía gbɔ. Gake míeva fiaa, ame ya ko nya vɛ míeva kpɔ o. Anyatɔ ŋutɔ fiaa.

ago amen wezɔ eyo ɔgɛ ɖe me ok
maa to mia dome lɔ ezi le afi ma bɔbɔ nyi
Yeah. Titio. Ɔ miado gbe nu. Yɛ mexo gbe nu. Kpɔalɛ. Le aƒewo me. Wodɔ. Tametɔ.
Wofɔ.
Ɖeviwo.
Wole.
Midɔ nia.
Ɛ mi fɔ yɛ.
Titio yabi yɛ. Egbɔfa.

Tekpnɔgbɔgbe nyae wòkɔ vi na mí tsɔ. Ye wò nya me dɔ ni. Dada, dada meka. Kɔ ɖi. Enam.
Dada nyam. Enyam. Enam. Enam. Kple kple nɔvia o. Efɔ wova fia. Abe.

Woba afɔka dzi wòle kae va?
Mina le nya be anya ya ne kɔ vɛ ya etsi wo zɔn va ta to ekpɔ anya la tsi wòle se. Ah ok ke ne gafefe va kɔ kɔ kpatakpata ne tsi afi ɖe to ko nya ma vɔ.
Aga. Tɔgbi, mele kuku nye me tsitre ɖe mia ŋu. Ŋutsuvi mo dagbia le abe kamgbeli ene. Ele afi nye ŋku me kpɔ ma. Edzi ɖo nye ve ɖe ŋuti ŋutɔ. Nye dzi ɖo nye ku. Ŋutsuvi ya, ŋutsuvi ya, ŋutsuvi ya. Ewu vinye. Nye mamae vie wu nye mamae vi ɖe dɔ me. Eƒu vinye ɖo kudo ŋu ƒu srɔ̃nya. Gake megblẽ ga gake nye megblɔ nya aɖeke o. Fifia vinye fofo nɛ. Tsikɔ me melɔ ŋu ye o se nya le dugã me meyɔ mi o lo. Ɖeko va aƒeme ko mi lɔ va ko ameha kpɔ gbee. Ye wo be ye tso kuma gbɔ. Fi ma míenya le be deku ma gbɔ eve ƒui. Fifia ŋutsu kple ŋutsu wo dekɔ nɔvia Dabi ŋu alo kɔ dzi tso etsi aɖo dzo dzi tatata. Ya be ya dzo ahe na mí. Eva be ye saba mí be mía xe fe. Ne nye nye enam me ze nye sidia tɔ ɖe ŋutsuvia ŋua? Me ze sidia tɔ ɖe ŋutsuvia ŋua? Edzi nɔ nye kum he lu nɛ. Alo mi efe gana mi ne tutu ye me vɔ ke. Te si dia tɔ ha me yi ke ɖe gbɔ. Etsi ro de kum ɖe ŋu ŋutɔ mi esi ɔte gbɔ. Si dia tɔ ha nyi ba. Te ne no bɔ kɔ. Eka mi nye mo la.
Tagbe.
Asanya. Jema bi nya ko no. E no chori e ko nya bi no to bi wa. Mɛ ku ye ma ko ve so nye ba mo na na ko ba ŋu afia.

be agbla nu David ŋuti. Enye nenema? Ese ŋua?
Menya.
Ke nenye fifia ye amea mewo David ŋuti ya ko nya vɛ na mi, ye mi be miawɔ nya me dɔ, fafa nava, aƒe nafa, ee, dume nafa, mianɔ ɖi, wòle be wòado dze na mi le afi ya fifia. Mese gbã.
Mese gbã. Ame ɖe kple dzɔ do me le tɔgbi. Ŋutsu via ye nye dzi kuku ɖe ŋu. Aba na me nyi fe ŋutɔ me nye fe vi o. Eh, amega. Ta ta tse nene nye ta. La konta na ma ma kwa da nka. Oh.
Anya maga ga ya magba.

Wonɔ be aƒetɔ va xe via mi asi ɖe ge wo via ŋuti pɛpɛpɛ be woaɖu. Atafia mi nɔ anyi ɖo fifi le afi ya. Wo via egli du se edu se woglia ta etso ɖeka ƒe me va da biame aɖe wo vi ŋu.

Ŋɔ numlɔetɔe ma. Nenye be wo vi gawo nenem ƒe nu ma ke le dui ya me. Manɔ gbɔ dui me. Míawɔ nu ka nɔ? Míaɖo wɔ nɔ do wɔ do le dua me na mí. Edua me nafa na mí. Míedze eme dzeaglã ɖeke le dua me o. Fi ya míe la ɖe míedzi míewɔna xoxoxo. Kalẽtɔwo míenye. Kalẽtɔwo míenye hafi va le gbea dzi. Ne míexɔ tso ŋgɔgbe kɔ kalẽ míewɔna. Ke fifia ɖoɖoea gbɔgblɔm be ao eta mí ta le asi na wo. Tɔgbe kple kusese. Yese gba. Enyo ne wosɔ eɖokui gɔme woxe fa ke ale míawɔ fia. Sakofo yese gba.
Mía mía he ame aɖe go na wo. Ke wò fa yi.

Leke nu le lãme fiẽ na nenema hã? Wonye wo ina kuti bana mea ɖe nu exɔ ame dzro me awura. Vɔvɔ na wolo. Ko ya zɔ mɔ ya va. Ma no idzɔa, mo dzɔ kaka kaka kaka awo. Hein?
Le tine ne me gblɔ be ma va yi wɔ. Tɔ tɔ tɔ tɔ me ga ƒo no ma bia nyɔ. Ma ɖo no.
Ɖevi agba be ʋu ma ikɔ va itɔ ya.

megbɔna megbɔna ekpɔ dukɔ aɖe woɖe funa me didi makpala ŋti
makpala ŋti eli eli wòya Thank you.

Ganyata. Eva.
Enem be na madzi teƒe nɔ nabe esi kpɔ nabe esi kpɔ dzi le tu gãme. Ee.
Nenema ya. Ayo. A de la nya fufu. Bibeli apa wo ne. Ee. Bibeli an ton ton ton. Ti me kuna nyi kule bi. Ah, okay.

Ma- makpɔ awu yawo ko mado ne lɔntɔ kura ne nyanyina tso yina titia adzo
akplɔ mi
eye ta meva ba megblɔ nɔ be nɔdzɔ bɔa edzo le gɔnye me va be va kpɔƒe mea ba kpɔ mi va dzɔ ɖe dzi wa ne nɔ fifi la nyanyi kplo miadzo abe aleke ne wɔ le fi ma gbea fla fla fla
ya soso ɖe gbã

Baigbe. Gbe. Eli eli.
Ebe yɛ nye gbadagli. Oh.
Gbe na kɔkpɔ akpe ne fɛnya kpɔ. Eh. Eh. Akɔ ya na. Ni ma gati ntɔ. Ada yi ava yi kplɔ nyi na mɔ. Da. Akɔ ya nena. Akɔ ya na mɔ mi.
Mm. Bea.
Ne kɔnɔ akɔ je eti fafa lo. Dae maya menye ɖe tɔ mayi matrɔ va. Mese. Mese. Konye wo yelo. Ega ɖe djao nɔ. Kɔnɔ o tɔne. Mese. Mese.
Ma ma ma ma ma da o ɖe mɔ dzi. Ok.
Ega menye ɖeɖe wonye. Maɖo ava te ɖe ame gbɔ o. Nudidi wonye. Lomedi yo ma.

Akpɛnɛ. Ɔ mɔ ɖe kuma fama dzra ɖe ɖe kɔ zikpui aɖe be sia. Hey, ta dɔ ɖe. Ah, kana hɔ. Le dzi. O mi le dzi on tɔ. Ga o ma ro mo kɔ.
Eh, o sa plan na ro kɔ be na ni. Ah. Bo ma kɔ mo ma o, ma tu kɔ ɖe. Eh. Mo plan ma ɖe gba mo. Hey.

Ta medzi bena ne mɔ ɖeɖe lia, dzi ma gbɔnɔ ɖe la tsi kɔviwa na ma ɖea, ele agbe dzi na pa. Kɔ me xɔlɔ nyi vevi le nyi ta. Oh.
Ogo ke we sɔn. Eh, ya ma ne gblɔ ya nyuia ɖo. Mm. Eh, via menyenye tɔe ɖe go. Ame koe ɖe ge. Gake abe ale nye kplo mie lie na eh, kɔba via ɖe hã le asi o nya nye family me la nye me dzi be hiã tɔ ɖeke ne ge ɖe nye family me because ale o ŋutɔ ne nya ale me le xɔ. Kɔba ya ŋutɔ nya kɔba ya menye. Ta ne le be aɖe vinyea la tukaɖa meli o. Gake nu yi ke lie nye be Evinya, mi kple mi ɖu adza ɖe alo ne do goe mi kple ne do ahiã gbe nɛ. Wo wo gblɔ ya kana wɔ. O mi aku me kpɔ ɖu adza ɖe ke tso. Ya mo alo me je ma ba kpɔ gba. Fe gbɔ nya le kula e. Ole ja a ne ja gba. Gakea ni ma gblɔ na wo nye bo evinya me nye nye etsi gana wo. Ni mata dzi vinya na wo. Wo ŋutɔ na dzi. ne ya yo gblɔ na wa ye na ba da ma ni na ese me da o me se me he de ne jiga elo o egbo o na ba bɔ ma ni na vɔ ale ne va via ba gblɔ ya ebi nya egbo o elo o ame yo tɔ gudzi me le ya ame ke gudu le ŋu alo kɔ ba le ŋu ta ebi nya ne le kpɔe la ege me kɔ kpla wo ta la jagba anɔ na no kusi ne ko alɔ lɔ ge
o nya ma ta afɔ ne tsɔ no kaba kaba kaba Enya ma cukaɖa meli. Ega me nya wotɔ nya ega me nya me de. Yi dzi me me le enu yiwo dzi me me le nya ƒe me ya. Ame yiwo dzi me me le ya. Ah ok. Kɔba tɔwo dzi me me le. Ni me dzi wɔmenɔ tɔ ɖe kɔ va nɔ fu ɖe na mo. Ah ok tsitsia.
Sa tsitsia. Egbɔ ɖe eh me ɖo dɔ ɖe dza wɔ da me la bia mo. Da ne me. Wotɔ ɖe. Wotɔ ɖe me dzi na ne mia nu lo. Oh oh eme gbe ne me trɔ va kɔa. Ama kpɔ ne me kpɔ fiɔ.